every year it's december ti 27 or 26 somewhere there cheka mta cheka ti date mm ho tshemba ku nge disturbiwe xikhorokhoro ti khorokhoro guys nge tshembi ho tshemba ku nge disturbiwe ti khorokhoro yeah so mara supportani maraji na ti wood ta yena mixava man 350 famba 350 and vanhu tani loko xaveni loko mi support yena swi kahle ngopfu leswi yani a hi voneni kumbe suppose yi khomele yini hi album yene leyi swi nga thyiwa trouble leyikulu ni lava ku hi tlanga risimu leri nga thyiwa

okay on ojora straight munokhona i na vana na nsati lomu makulambeni i vutankumba mi se fusi mi ta hi bisa hi vanhu n'wina na Byłam! Yee, guys, vile naichoma ngoma. This is the problem with Mr. Post. This is the problem with Mr. Post. Kulok Mr. Post the beefer. Play beef swilo swani ku beefer ku beefer munhu lawani man. Guys, do you want me to tell you before man? man, man I'm not ready for this. Mr. Post debefa sweswi n'wana swa personal ngopfu guys why why Mr. Post why are you doing this Mr. Post wava ku makula mbili ku na picture yin'wana tshama yi sekhuleyita lawani you are the other artist you know uh, a kha teke picture na na nhono n'wana so i feel like makula mbinyi va vula mbinyi like a mbinyi wa xikomu lowani i mbinyi lowun'wana bekazela gigirikana tshika I can't. very man prince mavaso prince mavaso se mi duma ngopfu mhaka ku va xi commente ka status xa the other artist you know and um, swilo leswi a nga swi vulala la prince mavasa is exactly leswi mr post a nga ku swi yimbeleleni laha who is coping who o hi twa la yih

Mr. Post is using that status, that, that comment in the song. Prince Mabasa. Go on Facebook and check Prince Mabasa. guys mayuta bit lewa ku yi famba yi yine hi yona lewa bit leyi ni tlangisi mero again let me play this song again ra papila ra Mister ra Benny Mayengani ra ku beef-a Mister Post loko a a vulavula hi ku ni ri kumile papila ra wena the same beat the same beat yo leyi yo hatlisela laha yo slow-a down nyana the funny thing i ku beat leyi a yi endle hi Prince Rhangani and na laha ku endla Prince Rhangani na va na va Bra Joe na va Mambawulele vanhu va ka T_S hinkwavo.

I na vana vangani? Ni na 18 he four. Ni ri kumile papila ra wena ni ri hlayile papila ra wena ma swi twa moskeni same beat is the same beat Ro- la- lawani ro ro va eh, little

yo mr posita hi bisa hi vanhu guys mr posita hi bisa hi vanhu wena heyi mani mani tingheni letiwani yo mandera ra ku twala ku ri vito ra ra ku semula munhu leriwani vito ri twala nga ri vito ro semula leri nga ri ku semuriwa munhu lawa maybe i vito ra vuhlangi something like that nga ri ku semuriwa munhu ndhawu leyi mr poster biza hi vanhu na ku tirhisa mavito ya manderere mhaka ya xitolo nghwadla you know xitolo emulungu ha va ka hina a swi kahle leswiwani this is too personal he vana swilo leswiwani swi tshembe swi tsariwa hi prince mavasa swilo leswiwani ka ka comment yin'wani and Mr. Post is using that in the song. leswaku i movha lowu nga khandziwa hi vaakatiko

ntima wakho nawe ntima wakho this is the same beat but can mr post is using this song to beef like that yo guys mr post i ta hi bisa hi vanhu laha handle I, i'll repeat the same thing ah no i can't mina mele ta ni tingheni tingeni letiwa guys Ooh, hayi mina hindza guys i'm sorry guys mina tikhomela ka le risimu ni kombela ku hindza hayi leri a ri lavi mina leriwa risimu hayi a ri lavi mina mi ni kombela ku hindza ni kombela ku hiya ka the next track hi kombela ku hi languta

okay guys ni kombela nghena ka tukutuku eh, hi ku hayi ni kombela nkarhi nkarhi wo hisini guys hi ta vona nkarhi lowu taku ka the next video ka star salute mi nga titimeli hayi hayi i can't i can't do this no ways no ways i can't i can't i can't